Дыууадӕсӕм сӕр Куадзӕнӕй ӕхсӕз бон раздӕр Йесо рацыд Вифанимӕ. Мӕрдтӕй кӕй райгас кодта, уыцы Лазар кӕм цард иуырдӕм. Уым ын ӕрӕвӕрдтой фынг. Марфӕ кодта кӕстӕриуӕг, Лазар та уыд, Йесоймӕ фынгыл чи бадти, уыдоны хсӕн. Марийӕ та райста нарц зайӕгой хонынц, уымӕй ис сыгъдӕг ӕмӕ зынаргъ хӕрздӕфгӕнӕны джиранкӕ. Байсӕрста дзы Йесойы къӕхтӕ Ныссӕрфтайынцӕ йӕ дзыккутӕй ӕмӕ хӕдзар байдзаг хӕрздӕфӕй. Уӕд йӕ ахуыргӕнинӕгтӕй иу, фӕстӕдӕр ыл гадзрахатӕй чи разыди, уыцы иутӕ Искариот загъта. Цӕуылнӕ уыд ацы хӕрздӕфгӕнӕнӕн ӕртӕсӕдӕ динарыл ауӕйгӕнӕн ӕмӕ ӕхцайӕн мӕгуыртыл байуарын? Уый афтӕ мӕгуыртыл батыхсыны тыххӕй нӕ загъта, фӕлӕ давӕг кӕй уыд, уый тыххӕй. Ӕхцайы лагъз уымӕ уыд, ӕмӕ-иу дзы цы нывӕрдтой, уымӕй-иу систа йӕхицӕн. Йесо загъта: Ныууадзӕй.
Мариам ын ацы хӕрздӕфгӕнӕн мӕныгӕнӕн бонмӕ бавӕрдта. Мӕгуыртӕ ӕдзух уӕ фарсмӕ сты, ӕз та ӕдзух уемӕ нӕ уыдзынӕн. Йесо уым кӕй ис, уый базыдтой иудейтӕй бирӕтӕ, ӕмӕ рцыдысты ӕрмӕст уый тыххӕй нӕ, фӕлӕ мӕрдтӕй кӕй райгас кодта, уыцы Лазыры фенынмӕ дӕр. Алчертӕ та скодтой Лазыры дӕр амарыны фӕнд. Уымӕн ӕмӕ-иу иудейтӕй бирӕтӕ ӕрцыдысты Лазыры тыххӕй ӕмӕ-иу баууӕндыдысты Йесойыл. Бӕрӕгбонмӕ цы бирӕ адӕм ӕрӕмбырд, уыдон дыккаг бон фехъуыстой, Йесо ӕрбацӕуы Иерусалиммӕ, зӕгъгӕ, ӕмӕ райстой пальмӕйы къалиутӕ, рацыдысты йӕ размӕ ӕмӕ хъӕр кодтой:
Ӕрфӕгонд уӕд Хуыцауы номӕй ӕрцӕуӕг Израилы паддзах! Йесо та бавдӕлдмӕ сбадти къӕлӕу, сыгъдӕг фыст куыд зӕгъы, афтӕ. Ма тӕрс Сионы чызг, мӕнӕ дӕ паддзах фӕцӕуы къӕлӕуыл бадгӕйӕ.
Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ уый фыццаг нӕ бамбӕрстой, фӕлӕ Йесо куы знамысджын, уӕд сӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд, Йесойы тыххӕй сыгъдӕг фысты афтӕ загъд уыди, ӕмӕ йын афтӕ бакодтой. Йесо Лазармӕ зӕппадзмӕ куы бадзырдта ӕмӕ йӕ куы райгас кодта, уӕд йемӕ цы адӕм уыди, уыдон ныр дзырдтой уыцы цауы тыххӕй. Ӕмӕ адӕм рацыдысты йӕ размӕ, уымӕн ӕмӕ фехъуыстой, уыцы диссаг Йесо бакодта, зӕгъгӕ. Фарисейтӕ та кӕрӕдзийӕн дзырдтой. Уынут, куыд ницы уынын тысы? Ӕгас дуне йӕ фӕдыл цӕуы.
Хуыцаумӕ кувынмӕ бӕрӕгбоны чи рцыд, уыдонӕй иуӕй-иутӕ бердзентӕ уыдысты. Уыдон бацыдысты, Галилейаг Вифсеидӕйӕ чи уыди, уыцы Филиппмӕ ӕмӕ дзы куырдтой. «Хорз лӕг, мах Йесойы фенын фӕнды». Филипп ацыд ӕмӕ уый тыххӕй загъта Андрейӕн, стӕй Филипп ӕмӕ Андрей бацыдысты Йесомӕ, ӕмӕ йын загътой уый тыххӕй. Йесо сын дзуапп радта. Адӕймаджы фыртӕн ралӕууыд йӕ намысы афон. Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын сымахӕн, мӕнӕ уынӕмыг зӕххы куы нӕ ныххауа ӕмӕ куы нӕ амӕла, уӕд баззайдзӕн иу нӕмыгӕй, фӕлӕ куы амӕла, уӕд ратдзӕн бирӕхор. Йӕ уд чи уарзы, уый йӕ фесафдзӕн, ацы дунейы йӕ уд ӕнӕуынон кӕмӕн у, уый та йӕ бахъахъхъӕндзӕн мыггагмӕйы цардӕн. Мӕнӕн чи кусы, уый мӕ фӕдыл хъуамӕ цӕуа, ӕмӕ ӕз кӕм дӕн, уым уыдзӕн мӕ кусӕг дӕр. Мӕнӕн чи кусы, уыцы адӕймагӕн скад кӕндзӕн мӕ фыд. Ныр мӕ уд фӕтыхст, ӕмӕ ӕз афтӕ зӕгъон, мӕ фыд, фервӕзын мӕ кӕн ацы тухӕнӕй, ӕмӕ ӕз ацы тухӕны тыххӕй куы рцыдтӕн. Мӕ фыд, скадджын кӕн дӕ ном. уӕд уӕларвӕй ӕрыхъуысти хъӕлӕс. Скадджын ӕй кодтон ӕмӕ йӕ ноджыдӕр скадджын кӕндзынӕн. Уым цы адӕм лӕууыд уыдон уый куы фехъуыстой, уӕд иутӕ дзырдтой. Уый ӕрвнӕрд у. Иннӕтӕ та дзырдтой. Зӕд ныхас кодта йемӕ. Уӕд сын Йесо загъта: Ацы хъӕлӕс мӕн тыххӕй нӕ уыд, фӕлӕ сымах тыххӕй. Ныр ацы дунейӕн ралӕууыд йӕ тӕрхоны бон, ӕмӕ фӕтардӕуыдзӕн ацы дунейы ӕлдары. Ӕмӕ ӕз зӕххӕй уӕлӕмӕ ист куы рцӕуон, уӕд се ппӕты дӕр ӕркӕндзынӕн мӕхимӕ. Ацы ныхӕстӕ Йесо фӕсномыгӕй загъта цавӕр мӕлӕтӕй амӕлдзӕн уый тыххӕй. Адӕм ын дзуапп радтой. Ӕгъдауӕй зонӕм мах Чырысти мыггагмӕ кӕй цӕрдзӕн, уый. Уӕд ды куыд зӕгъыс, адӕймаджы фырты уӕлӕмӕ хъуамӕ систӕуа, зӕгъгӕ? Чи у адӕймаджы уыцы фырт? Уӕд сын Йесо загъта.
Иуцасдӕр рӕстӕгмӕ уыдзӕн рухс уемӕ. Цалынмӕ рухс ис, уӕдмӕ цӕут, талынг уӕ куыд нӕ фӕбынӕй кӕна, уымӕн ӕмӕ талынджы цӕуӕг нӕ зоны, кӕдӕм цӕуы, уый. Цалынмӕ рухс уемӕ ис, уӕдмӕ ууӕндут рухсыл, цӕмӕй суат рухсы хъӕбултӕ. Уый зӕгъыны фӕстӕ Йесо ацыд ӕмӕ фӕаууон уыдонӕй. Бирӕ диссӕгтӕ ӕвдисгӕ федтой Йесойы, фӕлӕ йыл уӕддӕр не ууӕндыдысты. Исай пехуымпар цы загъта, уый куыд сӕххӕст уа? Хицау, махӕй цы фехъуыстой, ууыл чи баууӕндыд ӕмӕ кӕмӕ раргом Хицауы хъару?
Исай загъта, сӕ бон цӕй тыххӕй баууӕндын нӕ уыд, уый дӕр. Хуыцау сын бакуырм кодта сӕ цӕстытӕ Сӕхгӕдта сын сӕ зӕрдӕтӕ, цӕмӕй цӕстӕй ма феной, зӕрдӕйӕ ма бамбарой, ма раздӕхой мӕнмӕ ӕмӕ сӕ ӕз ма сдзӕбӕх кӕнон, зӕгъы Хуыцау.
Ацы ныхӕстӕ Исай загъта, Йесойы намыс кӕй федта ӕмӕ уый тыххӕй кӕй дзырдта, уымӕ гӕсгӕ. Ӕниу Йесойыл суанг хицӕуттӕй дӕр бирӕтӕ баууӕндыдысты, Фӕлӕ фарисейтӕ тыххӕй ӕмбӕхстой, синагогӕйӕ сӕ куы ацух кӕной, зӕгъгӕ. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау цы намыс дӕтты, уый бӕсты равзӕрстой зӕххон кад. Йесо хъӕлӕсыдзагӕй загъта: «Мӕныл чи ууӕнды, уый мӕныл ӕууӕндгӕйӕ мӕ рарвитӕгыл ӕууӕнды. Ӕмӕ мӕн чи уыны, уый мӕ рарвитӕджы уыны. Ӕз рухс дӕн, ӕмӕ рцыдтӕн дунемӕ, чидӕриддӕр мыл ӕууӕнды уый талынджы куыд нал у, афтӕ. Мӕ ныхӕстӕ чи фехъуса ӕмӕ сӕ чи не ххӕст кӕна, уымӕн ӕз тӕрхон нӕ кӕнын. Ӕз дунейӕн тӕрхон кӕнынмӕ не рцыдтӕн, фӕлӕ йӕ фервӕзын кӕнынмӕ. Мӕныл йӕхи чи тих кӕны, ӕмӕ мӕ ныхӕстӕ кӕмӕ нӕ хъарынц, уымӕн ис тӕрхонгӕнӕг. Мӕ ныхас ын тӕрхон кӕндзӕн фӕстаг бон. Уымӕн ӕмӕ ӕз мӕхи номӕй нӕ дзырдтон, фӕлӕ цы зӕгъон ӕмӕ куыд зӕгъон, уый мын мӕ рарвитӕг фыд бафӕдзӕхста. Ӕмӕ ӕз зонын, йӕ фӕдзӕхст мыггагмӕ цардмӕ кӕй кӕны, уый. Уӕдӕ ӕз дзурын, мӕ фыд мын цы загъта, уый.